Ɔse yɛmpɛ ne to, yɛmpɛ ne noa, neither boiling or you know, uh, uh, roasting.
abusuafoɔ yɛma obi biara akɔ aba ɛna anwummere ɛde mo ba capital conversation ɛwɔ plus 99 tv na ɛna anwummere yɛakɔ aba ɛduru anwummere sɛ yɛtena ase na afei stories ne deɛ make headlines wɔ newspapers mu no ne deɛ ɛba online ne ade nyinaa no yɛtena ase na afei yɛdwidwam because ɛnam yɛn busy schedule no nti no yɛsɔre ahomakye na yɛkɔ adwuma. Ɛduru anɔp anɔpa a yɛnnya time nhwɛ da nhwɛ nneɛma a ɛkɔɔ so wɔ Ghana ne wiase afanan deɛ aka nti no ɛduru anwumerɛ sei a yɛafa ato yɛn ho so yɛbɛtena ase na yɛadwidwam na yɛakyerɛkyerɛ nsɛm no sɛdeɛ ɛte. Nsɛm no deɛ ɛba a na yɛaka ho asɛm kakra na yɛn nyinaa yɛsusua adeɛ. Nnɛ nnɛ anwumerɛ we are live on YouTube, Facebook ɛna TikTok. Wei yɛ Capital Conversation. Me din de Odiyifoɔ Akwa. Ɛnnɛ anwumerɛ yi wɔ Ghana abɔ seven seven yɛbɛ start dwumadie no ankasa na before a yɛbɛ start no eh, yɛwɔ nneɛma one or two bi a ɔn sɛ nsuo yirii wɔ Accra ha no ho nsɛm ano ne nyinaa fiti Monday na ɛba a yɛaka ho asɛm saa nti no eh, yɛbɛkɔ so aka ho asɛm deɛ mpanimfoɔ yɛɛyɛ a amma nneɛma nku yie a yɛda so a yɛbrɛ saa nneɛma wei because Sika baeɛ a nka ɔsɛ yɛde bɔ ɔman no ho bra, nkurɔfoɔ biara kyɛ adie, ɛna yɛ break no down, ɛno da, yɛantumi anwie break down no ho nneɛma no, yɛbɛtoa so na yɛde ama wo, na wahu baabi a sika no ho nneɛma faeɛ a ɛnnɛ ama nsuo afa Nkranfoɔ, asɛe nkurɔfoɔ agyapadeɛ. Na before a yɛbɛ start no, mɛbɔ video wei bɛyɛ three anaa four na mede akyerɛ ɛɛ wiase, Ghana, na mpanimfoɔ ɛnyɛ aware sɛ ebia sɛ wowɔ around baabi a wowɔ, So obi de nyineama gu eh yɛfrɛ no sɛn, bɔɔl a ɛbɛgu nsuo mu anaasɛ wei a, bɔ mmɔden ara sɛ wo nipa no a ɔwɔ hɔ no a woyɛ wei ma ngyina hɔ nhwɛ no. Don't just stand there because yɛ practice ne yɛ nneɛma na ama saa bɛyɛ bɛduru baabi a yɛwɔ yɛ nnɛ. Ɛti Nana Akufo Addo, the then president, former president Nana Addo Dankwa Akufo Addo kaa asɛm bi wɔ aberɛ a yɛ ɔm na ɔkɔɔ Canada sɛ ɔkɔɔ visit wɔ Canada na wɔbisaa ne ho asɛm ne nneɛma a ɔkaa sɛ Ghanafoɔ ɔnsesa wɔn suban ne ho nneɛma ne ade. Ɛnnɛ saa nneɛma no yɛbɛbɔ video no de akyerɛ wɔn ahu sɛ asɛm a Nana Addo Dankwa Akufo Addo kaeɛ no ɛyɛ ampa sɛ Ghanafoɔ yɛ suban nyɛ yɛn nneɛma ɔman no abɛduru but this time sɛdeɛ wɔanya biribi a na ɛbɛ blame ama politician. Nti hwɛ nneɛma a ɛrekɔ so. Yɛntie deɛ Akufo Addo ka. Yɛwie a mɛbɔ videos no akyerɛ wo na wahwɛ nneɛma a ɛkɔ so after sɛ nsuo no atɔ a oyenni abɔ Accra ha, nkurɔfoɔ awuo, agyapadeɛ asɛe no, deɛ nkurɔfoɔ astarte a wɔreyɛ wɔ Greater Accra ha. Tie Nana Addo Dankwa Akuffo Addo. We want this, we want that, but the attitudinal change that would enable us to be able to make a val, to bring value to these demands, that is always left out, up till today.

No matter the investment that we made at the end of the day will be back to square one and I'm not prepared to spend your money in that way again.
So wei yɛ Nana Addo Dankwa Akufo Addo n'asɛm a ɔkaeɛ. Ghanafoɔ yɛ suban like yɛn attitude a yɛde te ɔman wei mu a yɛayɛ yɛn ho saa sɛ hwee mfa obiara ho, deɛ obiara pɛ na ɔyɛ wɔ ɔman wei mu no. Hwɛ nneɛma a nkurɔfoɔ yɛ. Nipa a woyɛ sensible person a like w'adwene yɛ adwuma a woyɛ normal person a yɛkasa kyerɛ wo a wote, ɛkɔm di wo a wo wote sɛ ɛkɔm de wo ɛma wokɔ kɔdidi. Hwɛ nneɛma a wɔyɛ.
Nkurɔfoɔ wei, aberanteɛ yi, ɔkura kaa, atumi akura kaa fiti akyiriakyiri abɛyi bɔɔla abɛsi ha. ɛna makye no na sɛ yɛ mmɔ wo yɛ nti ɔna na ɔsan hyehyɛ no back ɛna wasoa wasoa bɔla no na ɔde kɔ back ɛsɛ sɛ yɛboa no ɔman no a ɔman no mu da hɔ kama
videos no ɛyɛ full sɛ five Yɛ decidee sɛ, me decidee sɛ yɛyɛ ntaakye video, yɛbɛbɔ no sɛdeɛ original one ara sɛdeɛ ɛte. Kwabrane a ɔyɛ trɔtrɔ driver, car ne number yɛmpɛ sɛ yɛde bɛto dwa. Kwabrane atumi afa bɔɔla afiri nfie apaake wɔ bɔtɔm de agu car mu, ɛduru kwan ho no ɔreyi de agu kwan no ho no ɛhɔ na ɔno no ɔde ne bɔɔla agu, ɔreyi bɔtɔ a ade no a yɛakyekyere wɔ hɔ bɛyɛ four sɛ five no ne nyinaa yɛ bɔɔla o. Enti ɛnyɛ obi na ɛkɔtɔn no na ɔmaa no san sesaa ade no back san de kɔgu kaa no mu mfa nkɔ baabi a ɔsan de ɛde ɛde fi baeɛ a, anka ɔde bɔɔla wei nyinaa san ba abɛgu hɔ. Nsuo no tɔ a na asan atwe. Ɛnyɛ ɛno nko ara. Wo deɛ ɛnyɛ ɛno nko ara. Ɛnyɛ ɛno nko ara ne bɔɔla a a nneɛma a Ghanafoɔ yɛ. Ebi nso ni. Yɛrebɔ video no original one na watie.
Nsuo no yɛ mafra. Ɛna so you are speaking what somebody.

Enti eh, wei nso yɛ bɔɔla. Sɛ moahu nneɛma a ɛrekɔ so wɔ Greater Accra ha a, yɛwie a na yɛsan bɛbɔ aban no soboɔ. Nneɛma sɛe awie a na yɛsan ba aban no, aban mma mmɛboa yɛn wɔ berɛ a yɛn activities, yɛn ankasa yɛn suban na ɛresɛe ɔman Ghana. Yɛn suban na ɛresɛe Greater Accra ha ma nsuo yiri fa nkurɔfoɔ mma. Akoa wei kyɛ ado. Taado hɔ no a nsuo no ayiri afa nkurɔfoɔ na nsuo no twetwee kakraa bi no, Akoi asesa bɔɔla firi ne fie, ɔde rebɛgu. Na deɛ ɛyɛ a ɛyɛ a ɛyɛ ase fem no koraa ne sɛ, mmaa nso ka ho, mmaa, mmaa sesa bɔɔla firi wɔn fie. Ah, na meka kyerɛ Ghana, eh, the authorities, ɛyɛ assembly no, through assembly ne wei, na assembly no mu wɔ guard ne ho nneɛma ne adeɛ a, task force wɔn yɛ adwuma, ɛne Ghana police. Saa videos wei nyinaa ɛsɛ kuleti wɔ social media. Hmm, videos wei mu nyinaa circulate wɔ social media, enti bɔ mmɔden ara sɛ saa videos wei mu no, sɛ wuhu bi na woyɛ wei a, wo, wo, like, ɛnyɛ ade a w'ankasa no wobɛtena hɔ, sɛ ebia woyɛ Ghanani a, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛkye saa nipa no. Ghana Police, ɛwɔ sɛ mokye saa nkurɔfo wei mu nyinaa, mosesa bɔɔla, ebi ni, ebi ni, ebi ni. Enti, yɛn suban no bi ne no. Deɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, former President, ɛkaa ho asɛm no, suban no ebi ne no. sɛ yɛte ɔman yi mu na atoyerɛnkyɛm ato ɔman no a, ɛnkyɛeɛ, ɛnkɔɔ baabiara, na within bɛyɛ one hour time anaa thirty minutes time, two hours, adeɛ nkyee so, na yɛasesa bɔɔla afiri hɔ, na, na, na, Awurade Nyankopɔn, yɛde bɛgugu ata mu, na yɛwie a, na asɛm ba a, na yɛasan bɛbɔ aban no, da biara aban, wonsesa wo suban, wonsesa wo suban da, nti yɛ, yɛ, yɛ, yɛnstarte, wai, yɛtoa so. yɛn yɛn yɛn start business hmm eti ɛnɛ headlines bebree stories ne bebree na ayɛ dɛn aba nti yɛbɛbɔ mmɔden ara sɛ yɛbɛma ɛɛ eh, ne nyinaa aba na wɔanya bi ayɛ dɛn ahwɛ na nneɛma bi akɔ so ebi yɛ kama ebi nso nyɛ kama nti no ɛɛ eh, yɛbɛma ne nyinaa wahu eti bɔ mmɔden ara sɛ wɔbɛ subscribe ɛwɔ ɛɛ eh, youtube Ɛwɔ YouTube ɛyɛ plus ninety nine TV ɛna the same thing ɛwɔ Facebook na yɛn nyinaa yɛn bom yɛn suasua adeɛ. Ɛno da me me me breaki story bi sɛ ɛɛ Akra Digital Center no nsuo ayiri akɔfa wɔn nneɛma ma asɛ wɔn asɔspɛnde workers sɛ nkorɔfoɔ a yɛɛfa wɔn adwuma ɛnnɛ. Ɛnɛ Sam George a wakasa. Ɔse Sam George reinstate all staff of Ghana Digital Centre Limited suspended over flouded Accra office. Enti no mo a na mopɛ adwuma anaasɛ moyɛ adwuma wɔ Accra Digital Centre a, eh, yɛse monyɛ wei no ma nsuo atɔ atɔ asɛe hɔ nti no ma monyɛ wei no. Ɛnnɛ mo nyinaa moasan aba back a, mo nyinaa no mo nneɛma a mopɛ, adwuma a moyɛ ne nyinaa bɛkɔ so ne ade. Yɛtoa so, stories a ɛbaeɛ, headlines ne ho nneɛma. Eh, deɛ ɛteɛ ne sɛ Nsuo no ɛtɔɔ yɛ no a nneɛma aba yɛ dɛn ara na baabi a nsuo yiri yɛɛ wei no biara no mmoa awuwu, nnipa awuwu ne ho nneɛma ne ade, ntontom, nsuo abɛtata, ntontom bɛpae ne ho nneɛma ne ade, yareɛ bɛba. Eti no ɛyɛ National Health Insurance Scheme wɔn ara nanso firi ɛɛ. National Health Insurance Scheme registration for flood affected persons and their dependants in Accra. Nti wei yɛ Greater Accra ha. Ɛyɛ health insurance. Wɔn se ɔbaabi a nsuo faeɛ no a ayira afa nkurɔfoɔ no, mo wɔn a ɛka wɔn no, wɔn ne wo ebi a ɛsɛe wo fie, wo ne wo yere ne wo mma, mo nyinaa monkɔ na monkɔyɛ dɛ yi. Mo mo mo mo monkɔ na monkɔ register for wo register ya, kɔkɔ register for eh, health insurance. Sɛnea ɛbɛyɛ a wo yare a wokɔ a wotua sika kakra biara ne yɛahwɛ wo.

prices akokɔ ɔkɔ soro kakra wohwɛ yɛ yɛfrɛ ne sɛn ade yɛ hyehye yɛfrɛ ginger ne ho nneɛma ne ade nyinaa price no askra rocket akɔ soro kakra ne ho nneɛma because demands no ɛyɛ high ɛna production no nso ɛwɔ fam eti no ɛɛ wobɛyɛ wi wode ɛno wobɛturu tirim sɛ wokɔtɔ ade a Boakye Agyakon will be next NPP chairman the rest should forget about it wei yɛ prophet Walasi Head pastor conquerors chapel international NPP foɔ bɛkɔ election ɔmo internal election amanfoɔ ɔpere dibea ne ho nneɛma ne ade chairman wontumi nyina pɛ national chairman ne ade nti chairman wontumi wom but wei yɛ nyame nipa wakasa ɔse NPP election na ɔmo bɛkɔ no boate yɛn wura boate agya ako na ɛbɛ wini chairman. Hmm, ɔno na ɛbɛwi ne chairman. Enti ɔma ɔma ka nyinaa no, monkɔ na monkɔda, mfasoɔ nni campaign a moyɛ no so. Obiara nkɔ na ɔnkɔ nkɔda because Boakyɛ Gyarko na ɛbɛ wini. Nti wo sɛe sika yɛ campaign, yɛ nneɛma a ɛmfata ne wei a, ɛyɛ wankasa wo sika na woto de agu. Ɛnyɛ power na wobɛ wini anaasɛ biribi saa. Yɛntoa so. Ɔse wei si, wei yɛ Metro TV, ɔse Politicians are not above the law Professor Kwaku Aza ɛna ɛka ɔse pro, eh, eh, politicians no obi ɛni hɔ ɔyɛ above the law Ghana ha a yɛwɔ no mmerɛ bi ɛni hɔ ɛkyɛn sɛ ɛkyɛn obi kyɛn no yɛn nyinaa yɛhyɛ mmara no ase nti no woyɛ bɔne a mmara no ɛne wobɛdi but ɛnyɛ ni politicians ni nyina na mmara tumi ne wɔn di because ɔbɛyɛ bɔne no bɛwie no na wakɔ hide behind ɔhene anaasɛ panin bi akyi na Yɛwɔ ha na yɛtee nkurɔfoɔ ma obi bɛtenaa TV so kaa sɛ bɛda ase sɛ ɔda Manhyia ahemfo no ase sɛ ɔmo putuu pressure onto the system ma yɛyii no adi. Yɛ like yɛyii no firii na saa time no ayifoɔ special prosecutor detaini no ma yɛgyaa no ma no baa fie bɛtoaa n'adwuma so. Nti no ɛnyɛ obiara na mmara no tumi fa no nti no wowɔ hɔ a mmara no yɛ adwuma ma ahiafoɔ. Yɛntoa so, nsɛm no dɔɔso. Wei ɔse we must enforce the law on sanitation to curtail the illegal dumping of waste. Deɛ me ka me videos na mebɔɔ ho nsɛm no kyerɛɛ wo no, ebi ne no. Ernest Morgan, wei yɛ environmental affair manager, Zoom Lion Ghana Limited. Ɔn sɛ Zoom Lion ne aban no, Ghana aban akɔ ɛɛ yɛfrɛ no sɛn ɛɛ partnership ɛma wɔn san bɛyɛ waste management ne ho nneɛma ne ade. Eti no, Ɔkasa, ɔse, Sɛdeɛ yɛn su redampedampe nwura de gu baabi rough rough no, yɛngyae, yɛnsesa yɛn suban, because sɛ yɛtoa so yɛ saa nneɛma no nyinaa a, wɔyiyi gutters no mu na wɔbue mu dɛn koraa na nsuo no ba a, still ɛde nneɛma no ba bɛchoki na asan asɛe, nsuo asan ayiri afa nkurɔfoɔ so. Accra Fraud, Thousand vehicles damaged at Odorna, 1500 jobs at risk wɔ Odorna circle ɔdɔ ɛɛ wei kɛseɛ na ɛwɔ hɔ no ɛda alaadwo ara bɛsen kɔ circle no ho nneɛma no ɔse nsuo no tɔ wieɛ no cars mako mako thousand na asɛe ɛna adwuma mako mako thousand five hundred ɛna ɛyɛ at risk asɛ ɔmo ngyina baabi yie ɛnɛ ne ɔkyene ya nipa no bɛtumi akurus ne down eti no nneɛma a yɛsuban ne wei no baabi a ɛde aduru no no wei ɔse NADMO staff recruited over over the past fifteen months own salaries eti wei nso yɛ hai eti sɛ woyɛ obi a woyɛ ɛɛ eh, wɔ yere wɔ mma na woyɛ wei a the for the past fifteen months ni a yɛfa nadmo adwumayɛfoɔ no aban yi nyɛ ntua wɔn ka ɛno na wɔn ka eti aban no led by president john dramani mahama menim sɛ wɔrebɔ adwuma wei na ɛyɛ dɛn wote a wobɛma finance minister na release sika kakra na ɛde ama wɔn because obi ntumi nyɛ adwuma fifteen months more than one year na ɛɛ yɛntua ne ka nti no ɔne ne yere ne ne mma wɔn bɛyɛ daa survive wɔ kuro wei a yɛte mu yi ɛnyɛ na ɛnyɛ ɛyifoɔ nko anadmofoɔ nko ara o meyɛ sure sɛ national security mewɔ madamfo national security bi a ɛnyɛ bɛtɛɛ ma no national security foɔ a ɛfa wɔn ne wei ne nyinaa ka ho eti no wontumi nfa obi wɔ adwuma mu ɛntena hɔ wote hɔ no na sɛ yɛntua wo ka nka wobɛgyae MPs ne ministers ne ho nneɛma ne ade no every month yɛtua wɔn ka nti yɛntua wɔn ka nka wɔn nyaa dɛn nyaa sika tee bi de boaboaa ano nkakrankakra de kɔɔ Mahama care ɛde kɔ yɛ saa ɛde kɔ tum saa fan na yɛte yɛ ne ɛde kɔ tum that means mo tua wɔn ka eti saa young boys ne ne nkorɔfo na mo fa wɔn for the past fifteen months ne mo mmɔden asɛ mo pɛ sika tua wɔn ka because Na monim sɛ sika wɔ hɔ nti na mofaa wɔn adwuma, obi anfɔɔse wo sɛ fa obi adwuma kɔ, womaa promise ɛna wobaeɛ na wobɛfa adwuma, tua wɔn ka, 15 months ni, obi yare na sɛ ɔbɛkɔ hospital a, yɛsɛe sika yi ara, adwuma a ɔyɛ na ho sika, woantua nipa wei ka na ɔte hɔ na wei na ɛma corruption ba no, ɔbɛwie adeɛ. Adwuma no a ɔyɛ no ɔmfiri n'akoma mu nyɛ because ɔde kɔm na ɛyɛ, yɛnhwɛ sɛ yɛbɛtua wɔn ka, wei yɛ. kasa pa, ɔse cedi has strengthened by three percent which has also contributed to the reduction in fuel prices. Eti no ɔse eh, cedi no againi ahoɔden by three percent na ɛno na ama ɛka ho bi, ɛka nneɛma a ɛka ho bi nti na fuel no prices no ayɛ dɛn adrɔpe aba fam because fuel no yɛate so ɛstarteɛ no da Sɛ ɛnnɛ, yɛatete fuel wɔ so. Mewie a, mɛma wo sɛdeɛ prices no te. First one ne sɛdeɛ ɛte ne seesei adeɛ yi sɛdeɛ ɛte. Wei yɛ Meteor, Ghana Meteorological Agency na ɛde aba. Nti wo wɔ hɔ a, bɔ mmɔden ayɛ careful. Na sɛ worepue akɔ abɔnten a, bɔ mmɔden astudy weather no na hwɛ sɛ ɛyɛ. Because wɔn ama wɔde eh, eh, wei aba, release aba. Wɔn se heavy rains expected to return from Thursday through Sunday. Wei yɛ ɛɛ wɔn a wɔhwɛ wɛda no na wɔka. Wɔn sɛ nsuo no deɛ ɛtɔɔeɛ na asɛe nneɛma no. Ɛyɛ anhwɛ a fiti ɛnɛ Thursday ɛsɛ ɛnɛ yɛ Thursday right? Thursday a me ne wo kasa yi from ɛnɛ ebi anadwo yi akɔpem Sunday nsuo no bɛsa atɔ. Eti sɛ ɔkyena wobɛkɔ adwuma na sɛ wowɔ hɔ na wohu sɛ nsuo no amuna anaasɛ ebi ewiem ayɛ kusu kakra yɛ shop na wote ano atom adwuma na woyɛ a bɔ mmɔden sɛ wobɛpɛ safe place na woagyina because obi nnim deɛ ɛbɛhappen ɔkyena. ebi asi pɛn. Yɛn nyinaa yɛmmɔ yɛn ho mmɔden sɛ obiara bɛboaboa ne ho. Ɛ, nkwa hɔ yɛ dɛ. Ɛyɛ kyɛn sɛ wobɛtena ase dan sɛ wobe, wobɛtwa wo nkwa so because wonim deɛ ɛda w'anim. Nti no, hyɛ no nso sɛ weather no asesa, nsuo retotɔ mmeammea bebree. Ɛyɛ the whole world, UK mu ne ade nyinaa, nsuo ayeyiri afa hɔ. Côte d'Ivoire, nnipa more than 50 na awu. Togo, nnipa eh, like nsuo ayeyiri. Ɛyɛ adeɛ a aba. Nti no, worekɔ baabi a, bɔ mmɔden ara check weather no sɛ nsuo no ɛbɛtɔ anaasɛ ɛntɔ. Yɛtoa so, ɔse bus fares, rent and school fees push Ghanaian inflation to five point three percent in June. Enti inflation na yɛka ho asɛm no, nneɛma a ɛka ho a ama inflation no akɔ soro, ebi yɛ bus fare, kaa kwan, ɛɛ eh, kaa lɔre fare a yɛtua wɔ kurom ha. Daa no meka ɛ, wofiri Accra kɔ Nsawoma, wobɛtua bɛyɛ bɛyɛ twenty something cedis ansa na waduru because first no na sɛ ten cedi o sɛ ahea ɛnnɛ ɛbɛboro thirty because wɔbubu no sɔ sɔ tɔt tɔt tɔt tɔt saa from Accra na wɔabɛsi wɔ ebia Ɔfankɔɔ barrier, wɔba Ɔfankɔɔ barrier to Pokuase anaa Amasaman, Amasaman to ɛɛ yɛfrɛ no sɛn kuro wei ɛɛ me deɛ me deɛ to ansa na wɔaduru Nsawam nti wobɛfo kaa no, kaa baako wobɛfo no bɛyɛ five times ansa na wɔaduru. Ɛna afei nso rent. wɔ kurom ha, rent wɔ kurom ha. Na ansa na yɛanya rent control, yɛbɛka bɔ, yɛbɛka ne ho asɛm kakra. Yɛanya rent control commission a wɔastate a ɔnam grants a ɔreyɛ adwuma, ɔrebɔ adwuma. Ne nyinaa ka ho na ama inflation no ahuri akɔ five point three percent. Yɛtoa so. Ɔ, wei nso, ɛyɛ, ɔse without, ɛyɛ Professor Azar anaa? Ɔse without enforcement, laws are just slogans. Ɔse sɛ yɛanhyɛ mmara no ketee ma no anyɛ adwuma a, na mmara no ayɛ te sɛ yɛ woresan obi nsamrane kɛkɛ, asɛ ɔnam na woresan no nsamrane, ɔrebɔ din kɛkɛ, mfasoɔ biara nni so, ɛnni dwuma biara a ɛredi. Saa na Ghana ha ayɛ. Mmara no ɛwɔ hɔ but yɛn yɛnyɛ yɛn enforce ma mmara no nnyɛ adwuma that's why amanfoɔ ɛde refuse ɛregu kwan ho because mmara no wɔ hɔ sɛ wode nwura kɔgu kwan ho na yɛbɛkye wo a there's no way sɛ yɛakyɛ yɛgyeli nipa bɛyɛ four five a Obi bɛtam nwura afiri ne fie na ɔde akɔ na ɔde akɔgu kwan ho nti ɛbɛbɔ awuram. Enti sɛdeɛ na meka mekaa first no, ɔse petrol, diesel and LPG prices to drop again by one point ninety four percent to nine point thirty one percent by ɛne ɛna LPG no yɛ seven point sixty seven percent. Eti no fuel no so adrop, first na ɛyɛ eleven something, sisi ɛyɛ ten biribiibi ne ho nneɛma ne ade. Diesel ɛyɛ twenty four point fifty pesos ɛna afei LGP ɛyi LG LPG ɛyɛ twenty six point eighty six. July mu yi ara na asɛm na meka yi, nyɛ asɛm a ɛsi ɛyɛ yi, July asɛm meka yi, ɛno da ne ɛneyɛ yi, yɛatete fares no ho, yɛatete fuel no ho nneɛma so nti yɛhwɛ drivers no Sɛ wɔn bɛte so a, mante so a, yɛfo kaa na sɛ yɛtu fo wɔ mu a, mma me mmatu mu bio because Ghana ha no, ab abrabɔ no a yɛbɔ no, fares ne saa rent ne ho nneɛma no, ɛkum nnipa wɔ kurom ha. Eti, yɛtoa so, nneɛma bi wɔ hɔ a, wei no, ɛyɛ issues na ɛbaeɛ no, nsuo na ɛtɔ yiriiɛ no na ɛbɛkataa so, nti anka nneɛma pa wei na aban no reyɛ no nka yɛnte because of oyei na abɛbɔ ɔman no nti, nka saa nneɛma wei nyinaa yɛnte. Ɔse government increases feeding fee for special needs students from eight cedi to fifteen cedi infective immediately mm wei yɛ ghana aban president john mahama first no asɛ yɛ mmaa no a asɛ wɔn yɛ wɔn hyɛ da yɛ special child ne ho nneɛma ne ade no wɔn wɔn no nte sɛ yɛn no ɛɛ eh, aban first no everyday bia no wɔn wɔ school mu nipa baako bi a eight cedis odi eight cedis ti president john mahama atena ase ehu sɛ saa sika ne sua because wowɔ sukuu mu na wobɛdi eight cedis a, saa eight cedis no yɛkeka bom a, nnipa na ɛwɔ sukuu hɔ no nyinaa no, aduane bɛn papa bɛn na yɛbɛtumi de ayɛ ama wɔn na aso wɔn? Because saa sika no yɛmfa nhyɛ student no nsam, yɛde bɛbom yɛde ayɛ aduane ama wɔn. Nti ɔtena ase ara na ɔdwen ho a na ɔse no, ɛwɔ sɛ yɛtu mu kakra ma wɔn na wɔn ho nha wɔn nti no, ɔde akɔ fifteen cedis. Nti aban papa aba a nneɛma ɛkɔ so. Nti na ɔyɛ wei adwuma papa a yɛbɛka, nyɛ sɛ wa obi tan obi anaasɛ wei. Nti yɛnkɔ yɛn anim. Wei yɛ eh, Yɛwura Haruna Iddrisu, ɔna ɔyɛ Education Minister. Ɔse teachers who accept posting to rural, rural areas and hard to reach communities will now qualify for study leave with pay after two years instead of three. Education Minister na ɛka. Ɔse, ɔn sɛ sukuufoɔ no, eh, teachers no, ebi wɔ a yɛposti wɔn kɔ eh, eh, akuraase a, ɔkɔduru hɔ a, nurses foɔ koraa ka ho. Wohwɛ sɛdeɛ ekuro no te a, Na wowɔ akra ha ne yɛposti wo akɔ kasapen sɛ kɔ na kɔtra deɛ wɔ kasapen na wokɔ akɔduru kasapen nyɛ sɛ kasapen yɛ akura ase o mfa nto ho na meyɛ nti ɔhene wowɔ hɔ a eh, me hold me sɛ ebi a ma magu mabu animtia anaasɛ biribi biribi saa mfa to ho na meyɛ wakɔ kasapen emu wa nti wokɔ akɔduru hɔ na community no yɛ kakraa bi ɛhɔ no asetena no yɛ den ebi wɔ baabi wɔ a network ne wei kora nhyɛ da nyɛ yi wɔ hɔ nsuo ho nsɛm ne ho nneɛma ɛha adwene wɔ some communities eti no ɛa na saa nkɔfo no yɛ posti wɔn a wɔn ebi nkɔ wɔn brɛ, wɔn a wɔbɛkɔ nso wɔn brɛ, nti no aban no atena ase through education minister no ɛna wɔn se oh anka after three years biara no wɔn kɔ leave, eti wɔn a wɔn kɔ tena akura ase kɔ kyerɛ adeɛ no a wɔn brɛ no sisi ano three years na wɔn ayɛ no two years, nti two years no wobɛkɔ leave na wasan agye pay, eti no wote fie na wosan enjoy, wote fie na wosan enjoy, nti yɛtoa so, yɛbɛsrɛ wo subscribe ɛwɔ plus ninety nine TV ɛwɔ YouTube. Facebook na afei yɛ ɛ ɛ ɛ yɛnkɔ nti mo a mowɔ TikTok no yɛsrɛ mo monkɔ ɛ ɛ ɛ D DKD bɔ mmɔden ara sɛ wobɛkɔ wei yɛfrɛ no sɛ YouTube na wakɔ subscribe to channel no because yɛbɛ start program no ɛnkyɛ yɛbɛka nsɛm no deɛ ɛho hia ɛho hia no wei yɛ just headlines ɛbaayɛ Days ɛɛ nnɛ ne ho nneɛma ne adeɛ a wante no na yɛbobɔ so de akyerɛ wo. Nti no yɛbɔ mmɔden ara bɛkɔ wei no ankasa so na ai yɛnkɔ sɛ meka kyerɛ wo sɛ rent control rent control ɛɛ yɛnya commissioner a ɔwɔ grounds nti saa commissioner no a ɔwɔ grounds no ɛɛ commissioner no ɛrebɔ adwuma na Ghana ha no ɛnnɛ no Yɛwɔ yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no sɛ rent control na ɛwɔ hɔ no, first na ɛnhyɛ da nyɛ adwuma. Eti ɛnnɛ no, rent control na abɛyɛ adwuma na ama ho ahotɔsoɔ aba. Ɛnyɛ deɛ ɔɔka yi koraa anka me mete a no mennim sɛ sɛ wo han dan wɔ Ghana ha koraa no a, woyɛ fiewura a, wontumi wankasa wontwa wo boɔ mfa mfa ntoɔ sɛ medeɛ me han dan ɛsei na megye. Eti no, ɔɔbɔ edwuma ntsi yɛbɛ start nneɛma no aka na wankasa wo tse hɔ a watsie nsɛm no bi na yewie a yɛdze ho nkɔmbɔ na yɛdze yɛaka atoa so. Wei yɛ Rent Control Commissioner no, ɔwɔ Greater Accra ha but ɔnenam mmea mmea, hostels ne ade na ɔɔka ho asɛm. Dan ne ne nyinaa ka ho ntsi tsie mbrɛ ɛwɔ hɔ na wosi wo dan a, wankobu mmara no so ma mmara no anni because ɛnnɛ system no a yɛse yɛyɛ adwuma wɔ aburokyire no yɛn nyinaa yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ system no bɛyɛ adwuma wɔ Ghana ha na yɛn nyinaa yɛn ho atɔ yɛn nti wei yɛ rent control commissioner tie no. But the point is before you operate as a student here the question is are you registered? Yes it's registered.

The government so the government under John Dramani Mahama the president. So video no mese yɛhyɛ da na yɛbɔɔ long wei no ma wo ma wo tieeɛ sɛdeɛ nsɛm no te. Ɔn sɛ Ghana ha no ɛnyɛ nnɛ koraa nka me menim sɛ saa ade wei wɔ hɔ o. Ɛnyɛ nnɛ a nka me a mete yɛ menim sɛ sɛ wasi dan no awie na sɛ ɛyɛ hostel a, hostel na na wɔka ho asɛm. Enti wɔasi dan hostel no awie no, ɛwɔ sɛ wokɔ ɛɛ yɛfrɛ no sɛn, registrar wei ɛɛ ɛɛ wei na wokɔ register wei ɛɛ tourism, Ghana tourism ɛɛ tourism authority na wo register wo hostel no. Wo re wo register hostel no na wo papers wo biribiara kɔ through wie a, Ɛɛ na saa tourism authority foɔ no ama rent control foɔ aba abɛ inspect dan no sɛ biribi ayɛ ok ansa na wɔn na ama wo price a wo de bɛgye dan no but this is the case ɛyɛ wɔ Ghana ha ɛna ɛɛ obi asi dan wei no nyɛ hostels nko a mo a mo si dan apartment a mo de ma han ne ade ne nyina ne nyina ka ho sisi a aban na aba no is making sure sɛ mmara no bɛyɛ adwuma nti yɛ enforce mmara no a ɛbɛyɛ adwuma nti you can't just stand up and build a house and said sɛ ebi a ɛnɛ masi dan awie nti no mede gye eh, 20 million wopaa bla wopaa mɛma sometimes yɛ a na wɔbɛte sɛ eh, obi bɛsi sɛ ɛdan me na mesi nya aban na esi maa me this time around sɛ nya aban na esi maa wɔn a wobɛto w'adeɛ mu na wo ne wɔn ada because amanfoɔ yɛ adwuma Eh papa wei na me nsa da nim no me nam na me kɔ si a ɛna me yɛ wei yɛ yɛ production yɛ hu yɛ ne ho nneɛma na ɛna ehia sɛ yɛbɛbɔ na yɛ ka ho asɛm na wote ne din dɛ Mister Frederick Opoku ɔna yɛ rent control commissioner na the man is doing fantastic job kyɛ sɛ he he's on grounds ɔwɔ baabi a ɔyɛ adwuma me mepɛ obi a asɛ ɔwɔ grounds Ɔreyɛ adwuma, ɛnyɛ afei na ɔbɛtena office na wayɛ kokotii. Me na me na meyɛ bɔɔsu, me na meyɛ boss. That's why a wobɛhu sɛ Accra mayor mo ne Kumasi eh eh eh wei yɛfrɛ no sɛn eh eh eh Ashanti regional minister mo wɔ ground sɛ wɔyɛ adwuma. Baabi a aban yɛ adwuma biara no wɔwɔ hɔ. Nti no last meka kyerɛɛ wo sɛ wowɔ hɔ a Any government con eh, eh, eh, eh, project a wɔyɛ in your area, take charge. Wankasa no fa phone record e, everything that is going on a wohu ne sɛ ɛntwa yie. Ɛntwa yɛ ne obi e, e video kwan a yɛyɛ ɛwɔ BA side wɔ baabi. Ɛyɛ no nso ama attention ne ho nneɛma paa. Saa na yɛbɛfa so a yɛde bɛkyekyere ɔman no. Obi mfiri baabi mmɛyɛ Ghana yie ma yɛn. Ɛyɛ yɛ a na yɛbɛyɛ ne yie. Enti no, sɛ yɛtena ase na yɛyɛ nneɛma wei ne ho nea ɛma yɛhyehyɛ nneɛma de gu akwan mu a, biribiara bɛyɛ fine. Enti no, wonntena hɔ nnka sɛ, Me na misii me dan. Na ɛdɛn a wotɔɔ cement two, two cedi those days. Wode agye ho sika ara ma every day biara yɛbɛto, every, every day biara moto dan mu wɔ Nkran ha. Every day biara moto dan mu wɔ Nkran nti, abranteɛ, sɛ yɛn a yɛtete nkurɔfoɔ mantwea sei, wobɛyɛ adwuma, wobɛbrɛ, wobɛyɛ wei, wotam sika anaa wonyaa sika no boaboa ano a ɛwɔ sɛ wode yɛ biribi no, anaa wo rent aso a ɛsɛ sɛ wode kɔtua. Ɛna me nim saa ade no sɛ ɛyɛ honhom o sɛ den o at the moment a wobɛ rent dan biara no anaasɛ wobɛ tua biara no afei na wobɛ kae sɛ ah space wei me nya baabi de hyɛɛ hɔ a me nya biribi de hyɛɛ space ha a afei na wobɛ wobɛ totɔ nneɛma eti handkerchief wei da ha dada o ade wei koraa saa yɛ old o maame nsesa no saa na boys no bi like ɛnyɛ boys koraa saa na asɛ ɛte sɛ yɛ honhom bi na ɛyɛ a na ɛyɛ saa wo han dan ɛdɛn a wobɛtɔ biribi de asim aka wo nneɛma no ho de asim. Wobɛ wobɛnya space bi a wobɛpɛ sɛ, ah, ha menya biribi de hyɛeɛ a, anka ɛbɛyɛ fine. Enti no, yɛn nyinaa yɛmmɔboa yɛn ho, yɛboaboa yɛn ho. Ɔman no yɛ yɛ yie ma yɛn nyinaa. Because Dubai no, wontumi nkɔ bi ɛnnɛ. Agye yɛ bi a, in future no, Nyankopɔn abue kwan anaasɛ nneɛma akɔ yie. Nneɛma kɔ yie wɔ Ghana ha a, ɛna wobɛtumi anya sika de akɔ Dubai no bi. Na nneɛma kɔ yie wɔ ha koraa no a, ɛho nhia sɛ wobɛkɔ Dubai. Because biribiara work wɔ ha. Enti ai, yɛbɛwura mu akɔ flood no issues no a ɛwɔ hɔ no. Eh but before then no fa me kɔ eh wei connect plumbing eti me kae o sɛ wowɔ plumbing issues eh wowɔ plumbing issues a advert a me bɛyɛ yi asɛm a me bɛka yi pay attention any construction issues bi a wowɔ anaasɛ biribiara no pay attention na fa wɔn number na frɛ wɔn eti connect plumbing and constructions

Ayɛ ayɛ no yie ma wonnya ɔhaw. Sɛ wo dan no nsi nsuo mu a ɛbɛbu nko ara deɛ a, wobɛfrɛ Connect Plumbing. Wo poly tank a apae, poly tank ne boɔ yɛ den nti wo poly tank so apae, ɛsu a apae, asɛe koraa a woyɛ no biribi a ɛnyɛ yie a, bɔ mmɔden ara peke number no na frɛ wɔn, wɔn ba abɛsɔ ma wohu poly tank no a yɛasɔ no a w'ankasa w'ani bɛgye ho. Enti no, o, o, si dan. Wo pɛ sɛ wo si dan wɔ abrukyire wɔ Ghana ha, wo pɛ sɛ wo si dan, wo pɛ asase atɔ, anything construction, electricals, tiling ne ayi biara no, wo bɔ mmɔden a wo bɛ frɛ wɔn mo ɛwɔ number wei so, ɛyɛ zero triple five zero, one one, one one six, zero triple five zero, one one, one one six, wo frɛ number wei na ankɔ a, anaasɛ ayɛ busy a, always ɔyɛ busy, eti no wo bɛ san frɛ number wei, ɛyɛ zero two seven zero, thirty two, twenty five, twenty seven, zero two seven zero, thirty two, twenty five, twenty seven. Wo ka connect plumbing a na ɔma agye so we connect we build we deliver nti no on time ɛsan ka ho nti no bɔ mmɔden ara sɛ wɔbɛfrɛ wɔn connect plumbing na afei wo ne wɔn adi dwuma bɔ mmɔden ara sɛ wɔbɛ subscribe wei yɛ capital conversation ɛna yɛde brɛ wo no capital capital conversation wɔn w'ani gu so a wɔhwɛ a wɔaso gu so a wɔretie ɛwɔ YouTube na afei Facebook TikTok nso yɛ streaming live ɛwɔ hɔ nneɛma yɛ nyinaa yɛ live nti no bɔ mmɔden ara sɛ wɔbɛkɔ eh, YouTube na wakɔ eh, wakɔ subscribe to yɛ channel no wo subscribe ahwɛ videos no wohwɛ wie a gya wo comment na afei share na like fa ma yɛn kama kama ɛno nti na yɛwɔ ha eti no yɛkɔ back to adwuma no business na ankasa yɛkɔ back to business eti um, Kwame Sefa kɔ YouTube Kwame Sefa kɔ YouTube Mercy Obin kɔ kɔ kɔ YouTube na mo nyinaa mo subscribe Frederick Kluche kɔ YouTube na bɔ mmɔden ara subscribe wɔ YouTube na videos no a yɛbɔ no bebree na wonhu wonhu wɔ ha agye YouTube na wabɛhu full length no nyinaa program no nyinaa kɔ nsɛm no a yɛreka rent control adeɛ no ɛho ɛho bɛhia sɛ nka wobɛtie nsɛm a ɛwom na wode bi ato wo tirim because ɔkyena no wobɛsi dan wosi dan na wowie na wo de rent a wobɛhu kwan a wobɛfa so because mmara no ɛrebɛyɛ adwuma ɛnyɛ te sɛ first no sɛdeɛ na ɛte no because aban papa no John Dramani Mahama ɛreyɛ adwuma na nkurɔfo no bi na asɛ wɔn ntwa tawu na ɛyɛ dɛn a reshuffle deɛ ɛyɛ dɛn a ɛbɛba mo a mo ntwa tawu no ɛyɛ dɛn a reshuffle bɛba ɛnna Greater Accra ɛɛ regional minister yɛ maame sɛ wɔn ayɛ prepared for any flood biara na nsuo bi a ɛbɛto biara no wɔn ayɛ prepared sɛ wɔn bɛsɔ ano ti mi nim. So wɔn abi ɛ ɛ atu dam no bi wɔ one district one dam no ɛm sɛ wɔn abie bi wɔn awie baako Akufo Addo start yɛ na yɛnhu baabi a ɛkɔsi yɛ na ebi a wɔabɛwie baako nti no ɛbɛ bɛkyɛ na nsuo no nyinaa akɔgu mu na akɔyɛ wei nti wei yɛ by the way asɛm a wɔaka no no nti no yɛ yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ hɔ na yɛnyɛ wei Eti ɛno da na meka sɛ Alugrosi mekaa ho asɛm kakra ne ho nneɛma mekan ma ɛɛ yɛankasa yɛsii nneɛma yi First no na ɔyɛ ɛyi information minister a na nkurɔfoɔ ka sɛ information minister na ɔyɛ na ɔyɛ ma ne party ɔnyɛ ma Ghana to na ɔyɛ ma NPP those days but so ɔntena ase as NPP din mu anaasɛ ɛnyɛ NPP na ɔyɛ adwuma anaasɛ ɔyɛ wei na wo ne ne hyia one on one me ne ne hyia ba mahwɛ no na me steady ne paa so ɔkasa a ah masa ah wotumi sɛ adwene no yɛ adwuma biribi ayɛ okay but the moment a menim

Nana Addo the president then a ɛna ɔyɛ former president ɔmɔ mmɔden ara sɛ ɔbɛ account for saa sika no a ɛbaeɛ no because saa sika no yɛamfa ankyɛ ɛyɛ loan a yɛkɔgye wɔ World Bank a yɛbɛtua ka nti na ɛnɛ yɛde wobɛwura mu na yɛama wo break down ne ho nneɛma ne ade nyina bɛyɛ kwan yɛfaa so spendi sika no a ɛnɛ ne nneɛma ayɛ basaa nsuo asan ayiri abɛfa nkɔɔfoɔ a yɛwɔ ɔman yi mu a yɛsan bɔ ka de yɛ saa nneɛma no na ebi wɔ hɔ na sɛ woantie mu yie a ɛno da meyɛ sɛ yɛbɛwura mu baa yɛantumi anwura mu nti Ayi yɛbɛ start wo Kojo Ɔpɔn Nkrumah ne masegi no a ɔde yɛ wie no na yɛakan, yɛkan wie a na afei yɛawura mu na yɛakyerɛ wo saa time no a na ɔmo wɔ aban mu no sɛdeɛ program no ɛɛ project no start yɛ sɛdeɛ na ɛte ne ɛnnɛ sɛdeɛ ɛte ɛne ade korɔ nti a ama saa pro project no ayɛ stagnant egyina hɔ a like wo push yɛ mpushi contractor no ni site yɛbɛkyerɛ wo kwan a wɔmfa nso wɔn spending sika no ɛnyɛ sika ketewa ɛna wɔn spending yɛ yɛbɛkyerɛ wo eti no yɛnkɔ ayi fa me kɔ kodwo ɔpɔn nkroma yɛn di nkankan kodwo ɔpɔn nkroma message no a ɔtweeteeɛ no wei yɛ twitter Nti Kojo Oppong Nkrumah asɛm a ɔkaeɛ no, ɔse, Ɛno da mekaeɛ, ɛnnɛ nso mɛsan asi so bio, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi a ɛno da wante, because yɛantumi anwura mu ankɔ akyiri, obi a ɛno da wante no, ɔbɛte deɛ ɛwɔ hɔ na wayɛ wei. Na time a ɔyɛɛ wei no, na ɛyɛ, ɛyɛ dɛn, thirtieth July twenty twenty four. Mm. 30th July 2024 ɛna ɔpostii saa ade wei. Saa time no na ɔyɛ ɔse this morning merekan Kojo Oppong Nkrumah tweet a ɔyɛɛyɛ saa time no ne sɛdeɛ program no eh, project no na ɛte a ɛnnɛ sɛdeɛ na baabi a ɛbɛduru no kwan mfa so ɔm spendii sika ama contractor adwane afiri site. Ɔse this morning the Ministry of Works and Housing along

joined us and drew our attention to some parts of the community that require more work. Ti ɛhɔ no na ɛho hia. Saa point hɔ no ɛho hia paa because na ɛnyɛ ɛhɔ nko ara na ɛyiri nti ɔ draw wɔn attention akyerɛ sɛ communities na aka no bi wɔ hɔ no nso no ɛhia more works ɛwɔ hɔ because saa time no ne sika no aba a work astarte ɛwɔ Alugbusi. Eti no ɔsɛ whilst we, we work we have also encourage residents to help prevent refuse dumping in water channels. Nti no, sɛdeɛ me show videos no ara, suban bɔne ne nkwasea suban no a ɛwɔ yɛn ho wɔ Ghana ha ne ɔman yi mu yi a yɛfa bɔɔla no akɔto agu abɔnten no, yɛnni yɛn ho ni ne nkwaseade no, yɛse ɛdɛm koraa na wobɛtumi asiesie, na wodi wo ho ni wɔ wo fie na woahyɛ atadeɛ kamakama na ɛ ɛ ɛ wo nneɛma a woyɛ wɔ abɔnten nyɛ papa a, wo nnim nyansa nti na last meka kyerɛɛ me nipa baako a na me ne no yɛ wei sɛ mese meka kyerɛ no sɛ Ghana ha na yɛwɔ no many are mad but few are naked nnipa bebree abɔ dam wadresse paa hyɛ ataaleɛ correct wa na ɔnam abɔ dam na adwene nyɛ adwuma eti no kakra bi na aworo wɔn ho gu abɔnten na ehu wɔn sɛ wɔn abɔ dam but yɛn a yɛadresse na yɛkɔ no ebi wɔ mu a wɔn abɔ dam Wɔn suban ne wɔn attitude, wɔn abɔ dam. Enti no, saa time no Kojo Oppong Nkrumah na ɛpostii saa ade wei na nneɛma a ɛkɔɔ so. Saa time a ɔpostii saa wei no, na sei na na eh, eh, project no astarte a ɛkɔduru. Sei na na astarte a ɛkɔduru. Ebi ni, aye, yɛnkɔ. sei ɛna na yɛayi gutter nti wohu sɛ deɛ gutter no da hɔ no a wotumi hu sɛ na nka ɛyɛ ɛyɛ good course a na adwuma no is on progress a nka wotumi hu sɛ sɛ ade wei yɛ yɛyɛ na ɛtoa so na ɛyɛ wei na yɛyiyi gutters ɛna sika no ɛbaeɛ na yɛde bɔɔ ɔman no ho bra sɛdeɛ ɛnnɛ yɛne abere a yɛpɛ sɛ yɛyɛ yi a na nka yɛmmɛduru baabi a yɛaduru yi eti ɛɛ ebi no no Eti sei na na ɛte. Eti mawie a na makyerɛ wo sɛdeɛ nneɛma te. Na ade korɔ nti a merebɛkyerɛ wo saa nneɛma wei nyinaa ne sɛ, ɛnnɛ, lady wei akɔkasa, na kasa no a ɔkasaeɛ no, woka asɛm no a sɛ woka nokorɛ a, anaasɛ woka wei a, ɛnyɛ sɛ wobɛ hide behind, behind party na woaka nsɛm because IMF wei, World Bangles ewei nso de statement baeɛ. Ne nyinaa no, yɛntena ama obi a ɔbɔ adwuma no wongu ne ho fi. Sɛ nneɛma ɛkɔ na ɛnkɔ yie a yɛbɛka. Enti no, aye, yɛnkɔ. Wei yɛ Hajia Rabi Salifu, NPP Deputy Director of Communications. Deputy Director of Communication, ne ho ɔfɛ ankasa. Ɔse, President Mahama would have known how victims actually felt if he had if he had visited floud site like Doctor Bawumia instead of frying Abeb. Ɔse asɛm na ɔka ne nyinaa ne sɛ eh, sɛ John Dramani Mahama saa time no na nsuo difference ɛna ɛwɔ mu ne sɛ asɛm a ɔka yi no ɔn sɛ wodi akyire bebree a wobɛka asɛm a ɛwɔ sɛ yɛnka because saa time na John Dramani president ɛte plem na na ɔrehwɛ area no sɛdeɛ na ɛte no, area no a na ɔrehwɛ sɛdeɛ na ɛte no, na nsuo no atɔ a ɛnte yɛ egu so a ɛreyiri a nkurɔfoɔ ɛde nkurɔfoɔ nneɛma ne adeɛ kɔ, enti no ɔno no nsuo no ayiri ɔnyɛ nipa, ɔyɛ president a ɔnyɛ nipa, ɔnkɔsi nsuo no mu, like nsuo no ayiri no a ɛrekɔ no a ayiri na ɛrefa nkurɔfoɔ na ɛresɛe nkurɔfoɔ nneɛma ne ade no, anka ɔnsi nsuo no mu na ɔnkɔ ne nam na ɔnkɔ swimming nkɔhwɛ sɛdeɛ nkurɔfoɔ no ɛrefili wɔ nsuo no ase ɛfili sɛdeɛ nneɛma rekɔ so ne ho nneɛma a nneɛma a ɛrekɔ so hɔ no ɔmfili bi. Te sɛ deɛ Dɔkta Bawumia kɔɔ hɔ no a ɔnanteeɛ kɔeɛ no, na anka ɔbɛhu sɛdeɛ ɛte. Dɔkta Bawumia, ma menka nkyerɛ wo, maame, Dɔkta Bawumia rekɔ hɔ no, na nsuo no atɔ atene, nsuo no atwe, because Dɔkta Bawumia kɔ no, wankɔtwa nsuo biara ma no anduru ne srɛ mu, wantwa nsuo ama no anduru ne sisi, na nsuo no atwe. Dɔkta Bawumia nam no nyinaa no, boot koraa na ɔnhyɛ bi, ɔnhyɛ safety boot, ɔhyɛ normal Ɛɛ mpaboa a ɛyɛ guy a nipa ni ɛɛ obi a ɔyɛ guy bi ahyɛ. Eti no there is no way sɛ nsuo no ɛɛtɔ no obi bɛka kyerɛ sɛ sim na koko fiili sɛdeɛ nkurɔfoɔ no fiili. Eti no ɔno saa asɛm wei nti ɛna mebɛkyerɛ wo mesɛ da tena ase ɛhwehwɛɛ nneɛma mu, ɛyɛɛ production sɛ, sika no a ɛbaeɛ no anka ɔsɛ mode yɛ saa nneɛma no anka, but this time anka Doctor Bawumia nsuo no teɛ na ɔmene nam hoo. Doctor Bawumia nnɛ wakyɛ ɛmo ne ho nneɛma wɔ Gbawi, Mallam Gbawi o sɛ henfa, wakɔkyɛ foams ne ade, Accra Mayor nso akyekyɛ bi, amanfoɔ rekyekyɛ bi, ɛɛ yɛfrɛ no sɛ multimedia mo nyinaa ɛreyɛyɛ bi ne ho nneɛma, amanfoɔ rekyɛ nneɛma, wɔn sika no bi wɔ wɔn nsam. Man wei a, ma mefa wei ntwam, woahu guy wei a, yɛrehwɛ World Cup yi a, saa aman yi a wɔadrɛse te sɛ kɔmfoɔ a England, yɛne England bɔ wieeɛ a, wɔse man no wii so dwudwu na wɔayɛ ma asɛ eh, eh, eh, yɛn England antumi anhyɛ no. Saa man no, saa kɔmfoɔ no a yɛhwɛ bɔ ayɛ a yɛhunu so ɔwɔ stadium hɔ a ɔrehu powder no, ɔrehu powder sei no, ɛnyɛ Ghana ha na ɔwɔ, ɛnyɛ kwaku bu nsam, ɛnyɛ kwaku bu nsam, ɔhu powder. Ohu powder sei. Mɛhwehwɛ ne din na mede ama wo. Ɔwɔ ɛyɛ US na ɔte. Na ɔte hɔ anka ɔno deɛ baabi a ɔwɔ no system no ɛyɛ adwuma nti anka deɛ asi anka mfa no ho but nipa deɛ ɛno deɛ obi yɛ yɛ yɛbɔ n'aba so ɛnɛ ɔno nso di ne fie three bedrooms. wɔ Ghana ha de ama nkorɔfoɔ sɛ mo a mo ho wɔn a mo ho akyere wɔn no bi nkɔ na wɔn nkɔ deda mu na wɔn plan wɔn life sɛdeɛ wɔn bɛyɛ wei obi a ɔte aburukyire nka ɔmfa ne fie mfa mma but ɔdwene ɔman no ho ɛwɔ ɔman no ho dɔ nti no wabɔ mmɔden agye efie three bedroom a wasiesie mu nyɛ uncompleted o wasiesie mu de ama nti no menim ne ne din deɛ na ɛwɔ me tirim ba mbɛtena ha me werɛ fi eti no mɛhwehwɛ na ma ma ma ma mahyɛ daa abɔ n'aba so ada no ase because atɔyɛ nkyɛm si a nea ɛwɔ nipa papa wɔ ɔman yi mu. Ebi ne me fie wura. Me fie wura yɛ nipa papa paa. Nti wɔ ɔno sei ahokyerɛ aba yi na me ho nneɛma ne ade bɛboa ne ho wei eh, eh, eh, ɔde bi nneɛma bɛma sɛ ebi wɔ hɔ a sɛ ahokyerɛ ni ne so a anaasɛ biribi saa yɛwɔ nkɔfo papa wɔ hɔ wote ne fie koraa ɔnhaw man ɔte aburokyiri wo na ɔde ne fie ama nti yɛwɔ Ghana sikafoɔ no bi wɔ ha obi asi hostel a ɔde eh, price bɛɛ deɛ ɛho deɛ ato so a ɔno koraa sɛɛ process a ɔbɛ register, ɔnregister nwieɛ a ɛnnɛ yɛreka ne ho asɛm no, saa ara na ɛkɔ so wɔ Ghana. Asikafoɔ no ho hia ni a wɔhu no sɛ ɔyɛ ɔyɛ ɔtamfo. Nti yɛbɛ yɛbɛ yɛbɛsrɛ no, deɛ wayɛ no yɛbɛda no ase, ɔnsan mma more. Ghana boys no bebree no ara ɔhaw street no ho nneɛma, wɔn mmoa bi a wɔmfa mmoa boys. Na ebi hia sika ɛ ɛnyɛ sika mpo, nneɛma nketenkete bi, some a adeɛ bi na wɔde ayɛ one or two nneɛma bi. Obiara nyɛ yie wɔ Ghana ha, boys no boys no one one na ayɛ yie, be bebree no ara nyɛ yie. Eti yɛntoa so. Yɛntoa so na yɛnkɔ. Eti ɛ, wei yɛ World Bank. Wei yɛ World Bank. World Bank. Aye. Wei yɛ World Bank. World Bank se, hmm, wei yɛ no da ɛna wɔn de saa report wei, statement wei baayɛ. Wɔn se, World Bank says Finance Ministry fiscal control delayed Garrett project eti asɛm a world bank no ɔno ɔɔka no no sɛ mehu sɛ asɛ eh, ma minority foɔ no yɛ post yɛ na world bank sɛ na atofoɔ se na mu praise no na ho nneɛma ne ade i'm telling you atofoɔ se adwuma a ɔbɔ no sɛ nyɛ ɔno na yɛnya ne sisi a ɛyɛ a anka baabi a Ghana bɛkɔ akɔduru no anka enye enye bi ni Obi na akɔtena aburokyire na ɔma na ɔse lalae nya deɛ ɔbɛsia no ɔnsia nnɛ nsia kyena ne mma no se paapa yafe oo bra oo ɔse lalae sɛ mɛsi Ghana ha ɛgye ɔkyena he so mennim sɛ ɔbɛwu wɔ hɔ no ɔwu nso a sɛ ɔmo de body no bɛba aha ɛnyɛ ɛnyɛ cemetery oo na obi awu aburokyire ma ɔmo de body no aba Kenneth Foriate nya nwui but yɛbɔ mpaeɛ ama no sɛ ɔmmra na ɔmmɛbu akonta nkyerɛ Ghana because ɔbɛyɛɛ Ghana adwuma na ɔse ɔngye sika yɛwie yɛ na yɛse sika afa ne nsa ase Ntsi no, ɔmbra na ɔmbɛkyerɛ kwan a ɔfaa so wɔ mu usuu sika no, sɛdeɛ ndɛ yɛrebɛkyerɛ mu kwan a wɔfaa so wɔ mu use sika no. Yewie a, yɛaka akyerɛ NDC foɔ, President John Mahama ne ne squad, eh, yɛfrɛ no sɛn, Foreign Affairs Minister, saa operation cover all eh, wei no, Lu ɛwei foɔ no saa operation kɔbɔ cover all loot foɔ no a na ɔmo yɛ ɛwei no a saa nkorɔfo no findings a ɔmo de baeɛ ne adeɛ a ɔmo se ɔmo bɛ gye sika no nyinaa time a ɔmo wɔ opposition mo se mo ba a sika no wɔ nkorɔfoɔ bɔtɔ ɔmo bɛ mia ɔmo wadi koraa no a me kae ɛse yɛdi nkatua ɔse sɛ wadi ɛkɔ gu wo yam koraa a yɛbɛ mia wo yam wafee aba nkorɔfoɔ adi sika wɔ ha. up to date ama mo mia baako koraa mfe ma ɔmfe mmaeɛ sɛ wafe aba nso a moma yɛnhu na yɛhu sɛ nkurɔfoɔ afe aba ɛnyɛ sɛ mobɛkatakata nneɛma so na woyɛ nneɛma katakata so a ɔkyena no yɛ wɔn bɛ use de against wo ankasa na wotoɔ no ma wakɔ opposition nti ɔse World Bank says finance ministry fiscal control delays garage work garage project eti no wei ɛyɛ World Bank asɛm a waka World Bank asɛm a waka na Asɛm no a waka no yɛreba abɛkɔ na ahwɛ sɛ ɛyɛ Bank of Ghana wei ɛɛ Finance Ministry no ɛna ɛdelay saa adwuma no anaasɛ nneɛma akwaa so wɔ sum ase nti na ɛma agboglosi saa adwuma no ne saa wei no gata ne adwuma no a Kojo Ɔpɔn Nkrumah kɔɔ inspection kɔ inspect yɛ 2024 no abɛduru saa mmerɛ yɛ ɛda hɔ a nsuo atumi ayiri afa nkɔɔfo a Ɛnnɛ ne nnɛ nyinaa, ayɛ death trap a ɔkɔfɔ a wobɛtɔ mu. Enti no merekan ma woate aseɛ sɛdeɛ ɛte. Ade no nyinaa ne sɛ, ɛyɛ World Bank sika, 200, eh, 350 million, 300, fa to wo tirim ma adwene no nyɛ adwuma wɔ ha. Use w'adwene no wɔ ha, 350 million ɛna World Bank de maa yɛn, Ghana, ɔde maa yɛn. Ɛyɛ loan a Ghana bɛtua ho ka. Ɛnyɛ sika free grant, ɛnyɛ sika free a free money a yɛde ma yɛ sɛ mongye na momfa momfa mmɔ ɔman no ho bra no yɛdi koraa no a yɛntua sika wei yɛ sika a Ghana aban no bɛtua ka with interest woyɛ dɛn wobɛtua ka nti World Bank ma yɛ 350 million dollars saa 350 million dollars no ɛmu bi na ɛwɔ sɛ yɛde yɛ saa adwuma no saa Garrett project no a ɔman kasa World Bank na found found yɛ anka ɔsɛ yɛde yɛ saa adwuma no yɛbɛbreak ne down akyerɛ ɔkwan a wɔfa so wɔn spending sika no ma ɛnnɛ adwuma no aka hɔ a wɔn ankasa nso resan akɔmpleni a World Bank de statement a aba a World Bank no mennim deɛ World Bank no ɔredwen because I'm told sɛ finance ministry no nom ɛtena ase na ne nyinaa no ɛbɛka ho asɛm between 2019 to 2024 hmm? World Bank ma Ghana 500, uh, 200, uh, 300 and, uh, 350 million dollars na saa 350 million dollars no Emu bi na ɛwɔ sɛ yɛde yɛ saa adwuma no a na meka ho asɛm nnda sɛ ɛnnɛ yɛbɛkɔ mu, yɛbɛdɔ mu asukɔ no. Saa adwuma no, yɛ awɔɔdoo kɔntrat, saa adwuma no yɛde kɔntrat no maa First Sky Construction. Saa First Sky Construction no a yɛde wei no maa wɔn no, na adwuma no ankasa no sika no a yɛde ma wɔn no yɛ fourteen million dollars. Nti saa fourteen million dollars no, Ɛna na anka ɔsɛ yɛde yɛ adwuma no yɛde complete adwuma no a Kojo Ɔpɔn Nkrumah mo kɔ inspect yɛ na mehyɛ ɔho makyerɛ ɔho pictures ne ho nneɛma no sika a na yɛde yɛ wei no no eti ayi eti camera eti ɛɛ.

adwuma no a na anka ɔsɛ ɔsɛ wɔn de yɛ no ho eti ɔse breakdown no ni maame ma o breakdown no two twenty two point twenty two twenty two point one million dollars ɛn eh, ɛyɛ eh, no no wo de kɔ ɛɛ eh, percentage ɛyɛ twenty one percent ɛno no yɛ for training pɛ minim training kura ɔmo yɛɛyɛ minim sɛ yɛ training workers o Sɛ yɛ training hinfo o, yɛ nim training a ɔmo training yɛ but sika a ɔmo de yɛɛ training no nko ara yɛ twenty two point one million dollars nti nya ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ aborɔ ɛne bɛyie ne like sika wia ne corruption ɛne wɔn kyɛndi a na anka training bɛn paa na ɔbɛyɛ a adɛ ɛyɛ sojafoɔ training. Ɛyɛ military training anaasɛ ɛyɛ ɛ polisifoɔ na ɛkɔ training a yɛbɛkukuru saa sika wei de akɔyɛ training yɛmfa ɛno ntoɔ saa sika no a wɔgye yɛ no ɛno no akyiri wɔn gye wɔn yi saa 103.8 million dollars asɛm na meka no a wɔn yi firi 350 million dollars world bank ne sika no wɔn yi 7.9 million dollars ɛde yɛ consultation consultancy nko ara ɛno no adwuma wɔn de yɛ yi eti no Eh, ɛno da mekaa sɛ yɛne ɛmfa contract mma, yɛn ara wɔde contract ma contractor no, na consultation nko ara gye sika bɛyɛ deɛ ɛwɔ hɔ. Eti consultation sika no a ɛgyeeɛ no yɛ nine point, the seven point nine million dollars. Eti no, ɛno yɛ seven point, Awurade Ghana, hɛ! Ti koraa pae me. Sika ni. Ɛno no yɛ seven seven percent cons co consult eh, consultation nko ara. Hai, eti deɛ ehu wom ne deɛ ɛyɛ wei mu sɛ saa sika no ne saa adwuma no a wɔsan ka Ghana yɛde bɔ saa eh, fra, eh, fraud ne saa mitigations ne saa nneɛma no ho bra no yɛde siesie Accra ha ɛma nsuo yiri a ɛmfa nipa no saa sika no 350 million no a wɔn clear 103.8 million dollars ɛde ɛde ɛdi yɛ no wɔn kyɛ sika no ɛkwan fa so wɔn spend yɛ ma break down eti deɛ ɛso wɔn ni sixty point eight million dollars ɛno no egyina sixty nine percent ɛyɛ fifty nine percent no ɛyɛ sika a wɔn transfer saa sika no ɛde kɔ gu covid nineteen account related spending covid nineteen baa yɛ no sika besia yɛ akɔ akɔbɔ ɛwɔ world bank sɛ yɛde bɛbɔ akra menyɛ sure sɛ greater akra ha nko a mmea mmea mmea nsuo yiri ɛde fa hɔ no Kasoa ha nyinaa yɛ kasa kasoa yɛ central region nti kasoa yɛ central region a ha nyinaa nsuo yiri a ɛka ho nsuo yɛ wei wonam wagya kwan yi so a ɛnyɛ easy nsuo yiri wɔ hɔ a wontumi nkɔ wonam asaraja new road ne ho nneɛma a nurses quarters asaraja nsuo yiri no sɛ korɔ so kwan a wontumi nkɔ nti saa areas no nyinaa anka ɛbɛ benefit saa nneɛma wei nyinaa nti wɔn divert 60.8 million dollars fifty nine percent saa sika no ɛ wɔn de kɔɔ covid nineteen related spending covid nineteen account eti wankasa covid ne baayɛ no covid yi mu ara na ɔdi obi pie sɛ sɛ constituency woman organizer o sɛ biribi saa ɔno no ɛɛ ɛɛ wayɛ dɛn. sika no ɔcomplaini a ɔno afrɛ obi a ɔyɛ kɔ a ɔka kyerɛ nipa no sɛ eh, sika no a ɔmo kyɛɛyɛ no ɔno sɛ onyaa sɛ hundred million sɛ one billion no sɛ ahempɛ na onyaayɛ eti ɔmo transfer sɛ sika wei ɛde kɔtom ɔmo kyɛ di ɛwɔ abere adwuma no da hɔ a ɛwɔ sɛ yɛma kɔntrata ne sika no ɔde yɛ saa adwuma no training nko a ɔmo spɛnde saa eh, twenty two ɔmo ɔmo ɛyɛ consultancy nko a wei eh, nine point eh, seven point eight seven point nine na Ghana ha no saa sika wei nyinaa hye hɔ President Mahama wote hɔ wo baeɛ nkurɔfoɔ adi wɔ mo hwehwɛ mu no wɔn adi saa sika wei nyinaa adwuma no wɔn anyɛ ɛwɔ abere a Ghana bɛtua saa sika no ka adɛn nti na mote hɔ up to date na monkye nkurɔfoɔ wei anaasɛ wommia nipa ne bo wonim aboa no a ɛfrɛ no mia ne bo no apan mia ne bo wode ne yɛ nkwan a ɔnom nkwan no bi kɔtaa ne mu sɛ ɔno no yɛ mpae ne mu ayɛ sɛ wonim saa aboa no a Apan da nk da da da da nkwa ɛyi da nkwa serew sɛ dɛn dɛn no apan da mpare ɛnyɛ IGP da mpare asɛm na meka o ɛyɛ apan ne samrane no no woku no a na wode no yɛ nkwan a ɔnom nkwan no kɔgu ne mu nti no sɛ woyi no to aduane no sɛ womia no boa bɛhu sɛ nkwan no firi baabi a wopaeɛ na woyii no nso no ne fiiɛ no na ɛba ɛti no nka momia nkɔfo wei bo because sɛdi nketeɛ ka sɛ sɛ woadi sika no koraa ɛbɛmia wo bo ma woafe sika no aba sɛ sika wei nyinaa nkɔfo no akyɛ adi mobaeɛ as party a moaba power eh, two years ah, ɛnyɛ two years na ɔmba ɔmba 2024 ɛnyɛ two years ni meboa ɛti saa two years o saa ahen na mowɔ mu no 2024 to 2026 mefa sɛ ɛkɔ two years ɛti no saa two years na yɛwɔ mu no motumi mmia nkɔfoɔ wɔ ɛbu ma momfii sika no mfa mmaeɛ ɛma kyɛ ma wontumi a mode ne nam kɔɔto ɛnɛ ɔtena yɛasesa lɔya ne ho nneɛma ne ade nti sɛ yɛ mpa sɛ wadi sika na waba ɔman no korɔ no a yɛbɛdile saa na four years no aso four years no bɛso ne nipa no daso nenam hɔ wadi Ghana sika obiara nyɛɛ no hwee sɛ yɛ timaamuni ɛna mete a na mefaa phone anaasɛ obi to a na ɔfaa phone ɛna odidii panin bi atɛm anaasɛ ɔfaa phone na odi ɔkaa asɛm bi a ni kwan sɛ yɛka kyerɛ panin a anka ɛnnɛ polisfoɔ gyina ne pon akyi sɛ meka asɛm a ɛnnim meka obi asɛm de mesi obi ho ka nipa no asɛm a ɛnnim a nipa no yɛ politician no ɔkyena me gate me na mehyɛ obi ma ntwea no ɛne ne gate ano na ɔmogyina ɔmo bɛpɛ me akye me anaasɛ ɛda sɛ mobɛsoma nkɔɔfoɔ ma ɔmo abɛtaataa wo ɛti yusu adwene no madwene nya adwuma wɔ ha calculation na ɛyɛyɛ yusu adwene no madwene nya adwuma madwene nya adwuma wɔ ha ɛti 60.8 million ɔmo divert sɛ sika no nyinaa kɔgu ɛyɛ bank of covid 19 Covid nineteen mm covid yale a ɛbaeɛ a Ghana nyaa ho nyaa sika wɔ mu a yɛntumi amfa sika no anyɛ hwee a yɛwie yɛne asan de taxes abɛgu yɛ so sɛ yɛntua because of covid nti na aban foforɔ aba na nneɛma wei nyinaa akɔ so nansa na China former first lady yɛgyeli no na ɔda prison asɛm no yɛsan kɔyi baeɛ ɛna wɔn san bɛkaeɛ a na wɔnya Evidence foforɔ no, mekɔ yi no ba bɛka ɛ, asan de no akɔ akɔhyɛm de years no bi aka ho sɛ biribi saa. Former first lady, ɛyɛ president, former president ne yere, nti anka president Kufuor a anka yɛ maame ɛɛ ɛɛ wei Theresa Kufuor, meboa a, nti Theresa Kufuor na anka yɛde no akɔgyina mmara ano sɛ wo no vice president yere yɛntua ne ka, Kufuor bɛyɛɛ president no Watua wo ka, nti saa sika no a wodiiɛ no yɛɛgye, woamfa ammaa wo kɔ dam, na anka Theresa Akuffo annya bi, na na anka wayɛ wei eh eh eh yɛgyeli no. Ɛyɛ a mfatoho na meyɛ because yɛ maame ɛyɛ me sɛ waka baabi meboa eh yɛ maame adwene ne ne mpaninfoɔ a ɔyɛ wei eti no nka saa nneɛma wei na anka akɔ so wɔ Ghana ha na anka obi te hɔ momfa obi nsɛte example ɛnyɛ sɛ ebi a nipa no aka pres former president a nipa no aka opposition party no ho asɛm eti wode w'ani asi ne so Ɔba a nipa asem asi deɛ mɛha no mɛyɛ ni sɛ nti ɔba a de se one person na mo adi nani saa Ghana ha wo ka opposition party ho asem na sɛ nipa no ba power a wadwuma na ɔwɔ campaign ne ade koraa no yɛtumi gu no Paa Kwasi Ndum ebi na ɛtoo no no Paa Kwasi Ndum ebi na ɛtoo no GM Bank Kofi Amoah Abin UTE Bank na yɛtumi ma loan within twenty four hours na wo loan aba saa nneɛma no ka ho na yɛguguu bank yɛsɛɛ sika a anka sika a yɛde guu bank no yɛbɛtumi ahwɛ bank no asen ma bank no agyina ne nan so no yɛ adwene bɔne nti Yɛguu saa banks no nyinaa ma nkurɔfoɔ kɔtenaa fie. Ɛnneɛ bank no struggle sɛ ɔbɛsan aba back. Yɛte ɔman yi mu. Saa na ɔman yɛɛyɛ. Sixty, sixty point eight million mo divert kɔɔ wei, wei account mu, covid account mu, na mo spendee sika no in the name of covid. Wɔn wieeɛ no, ɛna one point six, sixty eight, one point sixty eight million dollars ɛno, ɛno gyina hɔ ɛma ɛɛ two, two, two percent pɛ. yɛ order cost nti no order cost no yɛ wɔn de bi totɔɔ cars wɔn de bi tɔɔ cars ne ho nneɛma ne ade nti no V8 wobɛhu sɛ latest one na wɔn dɛm ne ho nneɛma ne ade ɛyɛ Ghana besia a yɛakɔbɔ a wɔsɛ yɛde bɔ ɔman no ho bra ɛna saa politicians yi eh ɛno da ɛɛ thanksgiving o sɛ wei na wɔn yɛɛyɛ no yɛn papa opoku nyina ɛɛ yɛfrɛ no sɛ ɛnyɛ opoku nyina opoku nyina fie so wei na aba ɛɛ ɛnyɛ nyamekyɛ pentecost ɛɛ ɛɛ panin no ɛyɛ nyamekyɛ wɔn apɔso nyamekyɛ ɔka ho asɛm ɔsi mɛyɛ mblemi politicians nko an yɛn ankasa yɛ suban ka ho ebi wɔ hɔ nso a politicians no politicians no suban a wɔn wɔ mu no Ɛnyɛ ade papa first na anka kuro bɛ tu mpɔn a wɔ bible no a mo ekura mo na mo kan na na anka obi a ɔyɛ sɔfo ɛna anka hwɛ ne mu Solomon mo time no ho nneɛma David mo bɛkɔ ako ne ade na ɔmo consult nyame ne wei ne ade ɔmo na edi anim na ɔmo moderate ade no ɛnɛ sɔfo kɔka politics asɛm mo pɛ ee yɛbɛtu yɛ ano agu no so onyɛ politics na baabi ɔhene nyɛ politics eti no deɛ nipa pɛ ɛna ɔyɛ wɔ kuro mu politicians yɛ dɔ mmla no ase ɔmo nsɛm ɛna wɔn ankasa yɛ deɛ wɔn pɛ because mmara no yɛ adwuma anka wɔn ba sika wei anka wɔn agye ɛna mo sika wei wɔ hɔ ɛsɛ nkorɔfoɔ to wɔn akyɛ sika no adi ɛwɔ abira adwuma no yɛn anyɛ mo akyɛ sika no adi wɔ abira adwuma no mo anyɛ adwuma no a mo anyɛ no mo afa nkorɔfoɔ adwuma nso a mo ntumi ntua wɔn ka fifteen months ni more than one year yɛn tua nkorɔfoɔ ka nso nkorɔfoɔ awie sika previous government no wɔn awie sika ɛde akɔ ebi deɛ firi ha ɛde kɔ ebi nso ɔnim sɛ ɔkasa pɛ. Attention bɛkɔ no so me abɛkye no nti no nkurɔfoɔ bi ayɛ dinn but saa time no a yɛn to aba ma Akuffo Addo mmaeɛ no saa time no na saa nkurɔfoɔ no yɛ loud wɔn kasa wɔn baa party no mu party no baa power nso na wɔn kasa ɛna wɔn fi aban mu no wɔn awie sika nti na wɔn ayɛ dinn obiara nkasa because ɔnya akasa pa attention ɛɛn wo na woka saa asɛm yi ɛhɔ na mobɛ mokɔ akɔ bie ne docket mo mo mo mokɔ akɔ fa ne nsɛm de aba sɛ nipa asɛm asi wodii sika dii sika ɛnkasa yɛ nti no Yɛn nyinaa yɛ dinn na montumi mprosecute obiara, mongye sika biara, monyɛ hwee na mogu hɔ like yɛn nyinaa yɛwɔ hɔ na ade no baa na yɛabrahye brahye so ara na yɛgyae na yɛkɔ. Anka nsuo yi atɔ yi asɛe nkurɔfoɔ yi, TV stations akɛseɛ a ɛwɔ ɔman yi mu, anka mofrɛ a mobɛfrɛ engineers, sometimes journalists foɔ no a yɛwɔ ɔman yi mu no yɛn nso yɛka ho. Adwuma, yɛn a yɛyɛ mouthpiece ma ɔman no, ɛwɔ sɛ yɛgyina ntamu na yɛyɛ wei no, adwuma no ba a, deɛ nnipa bɛnya agu no bɔtɔ mu nti no, sika no deɛ Woyɛ obi a woyɛ edwuma na yɛse deɛ ɔya ma nhwam deɛ no ɔmpepa ne nsa ho kwa. Ntsi sɛ anka woyɛ edwuma na obi kyɛ wo adeɛ anaa sɛ obi ma wo sika a, anka ɛno no ɛnha adwen but ɔbɛyɛ adeɛ ma yɛde nipa ɔno no ato payroll so ma yɛatua ne ka every month. Ntsi party no nya asem a ɔnka. Ada party no bɔ ne ho mmɔden koraa na ɔnhu yɛ ɔbɛka against no. Saa na ɛkɔ so wɔ Ghana ha. Nka media house akɛseɛ no a mowɔ ha na moagye din na mowɔ machines ne ho nneɛma a moyɛ adwuma no na anka ade wei baeɛ no anka expert, anka engineers, planners na anka mo frɛ wɔn mo ma mo bɛtena studio na mo discuss issues no na mo pɛ solution. Na obi wɔ hɔ a na ɔretia na wahu sɛ no ah media house wei ɔrebɔ ne ho mmɔden na ɔyɛ ne ho ɔyɛ adwuma ɔyɛ wei but this is the case asɛm no baa no mafrɛ politician the same politicians na mo ne wɔn yɛ adwuma no mafrɛ wɔn abɛtena TV station na mo interview wɔn asɛm no wɔ hɔ na ɔka na ɔtwa ntorɔ koraa na wosi wɔn ntumi nka nipa one two bi na ɛtumi ka Ɛyɛ Captain Smart, Johnny Hughes mo ne eh, Blaq Rasta deɛ ɛm sɛ wontumi nkɔ ne show so because ɔno ohiti ahɛ ɔbɛbɔ w'asom. Ɛna eh, eh, nipa one or two bi ɛna ɔmo tumi yɛ saa ade no. Ɔmo ɛna ɛtumi siw pi ɛka woka asɛm no wie ɔka kyerɛ sɛ ɔboa. Hmm? Yɛte Ghana ha saa na ɛkɔ so. Ɛna eh, eh, emu yɛnkɔ yɛn anim sika no mu eleven point sika no mu eleven point four percent ɛgyina hɔ ma eh, percentage yɛ eleven percent ɛno no yɛ sika a yɛde bɔɔ saa adwuma no mitigation ne frauding ho asɛm. Mitigation yɛ ebi a yɛrebɔ, yɛreyɛ biribi ho adwuma, yɛ, memfa no sɛ yɛ prevent biribi, yɛ, yɛ put measures in place, yɛde nneɛma ɛtoto n'akwan mu for future sɛ ebi a ɔhaw bi mmɛba nti, nka saa sika no na nka wɔsɛ yɛde yiyi gutter mu, yɛde bie mu, yɛde yɛ nneɛma ne ade sɛnea ɛbɛyɛ a nsuo no retɔ a, anya baabi aflow akɔ. Yɛnyɛ saa adwuma no. Anaasɛ ɛno yɛ before oo, after ɛyɛ sɛ ebia anka ade wei asi, deɛ Mahama sika yi a watwa atoɔ ne ade no, mitigation na mekyerɛkyerɛ mu no, Mahama atwa, after no ebia Mahama atwa atoɔ no, ebia wɔbɛma wɔn ho akyere wɔn ne ade, yɛde bi ama wɔn, yɛde bi ayiyiyi gutter mu, ebia yareɛ ne adeɛ bi bɛba, yɛde bi asprayspray baabi ansa na nnipa akɔ akɔtena hɔ. Nti mitigation no nyɛ sɛ deɛ ɛkyerɛ no no. Nti prevention yɛantumi anyɛ. Yɛatena hɔ ma nneɛma asi. Nti saa sika no, saa sika eh, wam, wɔ, eh, ahe ahe eh, eh, 11 point wei eh, 11 point 4 million no ɛna yɛyii yɛ sɛ o oh, ɛno deɛ yɛde bɛyɛ saa adwuma no na yɛyɛɛ saa adwuma no wieɛ no yɛntoa so no yɛnkan sɛdeɛ ɛte ɔse ɔse when the ɔse when when the John Mahama administration took office It sought to ensure expenditure of the remaining funds must align with the with the grid project was meant to achieve. Nti sika no a yɛde baeɛ no a wɔsɛ yɛde yɛ adwuma no, wɔn hu sɛ yɛamfa sika no anyɛ. Eti no, ɛno na ama adwuma no delay yɛ. Adwuma no delay no nyinaa ne sɛ, adwuma no a sika no a wɔsɛ yɛde yɛ no, Yɛamfa anyɛ, eti nyɛ NDC aban. Ɛnjɛ, ɛnyɛ, asɛm wei a maka akyerɛ wo no nyɛ NDC aban. Ɛnyɛ Finance Minister, Yewura Ato Forson, ɛna wamia ne nsa sei, ɛna Accounting foɔ no, memfa nsɛ, wɔn a wɔyɛ Accountant ne saa nneɛma no, mewɔ adamfoɔ bi a ɔyɛ, ɔyɛ, ɔyɛ Accountant, ɛɛ, ɛɛ yɛfrɛ no sɛn, saa, ɛɛ, Chartered Accountant. Ɔno no, saa nkorɔfo no, ɔretwa bayerɛ koraa, ɔde tape measure to ho. Bayerɛ a wɔbɛtwa ano ano o, wɔde Meza bɛto ho asusu ahu sɛ ah Bayerɛ wei ɔsɛ metwa no sei, nni kwan sɛ bɛten baako koraa ka ma no sɛe. Nti wɔyɛ wɔn biribiara pɛpɛɛpɛ. Ewratofoɔ se nyɛ saa type no bi. Enti no ɛnyɛ wɔn na ama saa adwuma no aka hɔ. Ɛyɛ Akufo Addo government sika a ɛbaeɛ a wɔn transfer sika no ɛmu bɛyɛ 60 ɛmu 60 over 60 million dollars ɛde kɔɔ covid 19 fund mu a wɔn spending sika no ɛna ɛma saa adwuma no

ɛne Facebook ne ade, me monitor ne movement, nneɛma a ɔyɛ nyinaa, me paale ne nyinaa, mm, na sɛ wo sɛ woyɛ social media commentator a, ka asɛm no, ka asɛm no sɛdeɛ ɛte, mɛnkɔtwa asɛm no baabi, nipa no aka asɛm no, ɛnkɔtwa baabi a ɔde yɛ reference, na me post sɛ nipa asmɛsi aka sei, ɛwɔ aberɛ a issue no a ɔka no ankasa wɔ hɔ, yɛ monitor mo saa nkorɔfoɔ no nyinaa, ɛbɛ, mo nyinaa mo anim bɛgu ase, mobɛka nokorɛ, mobɛka nokorɛ, na mo a stay relevant, ɛnyɛ ntorɔ na abɛtwa ma party aba abam, ɛnnɛ no, obiara ani ate, Nti nyɛ wo nko ara na wonim twerɛ. Ɛnɛ woankɔ sukuu koraa na AI koraa no, ɛnyɛ AI anaa ayɛ nyɛ AI, mo a moyɛ editing ne ho nneɛma no, wonya ka to a nipa no bɛyɛ ama wo seesei a. Enti no, saa nneɛma no, yɛso bɛ, ɛtu bɛtwa saa ntorɔ politics nkwasea, politics no a ne yɛtwitwa ntorɔ de yɛ na yɛ, yɛnya power wie a na yɛabɛgyimi no, ɛnyɛ bi na ɛbɛ happen nnansa yi. Ghana ni bi aba. Amanfoɔ tutu kwan. Mo kɔ a mo hu sɛdeɛ nkorɔfoɔ kurom te. Nti yɛn kɔ yɛn anim. Ɔse in twenty twenty five, the government spent roughly three million dollars on actual floud mitigation works under the project. So, so far in twenty twenty six, about ten point fifty two million dollars has been released for the same purpose. Eti no, aban wei baeɛ no, adwuma wei no sɛ ɛbɛkɔ a twenty twenty six, Sika a ɛwɔ hɔ a aban no pɛ sɛ ɔde sa ahe ten point fifty two a same project anka ɔsɛ yɛde sika no yɛ na yɛkyɛ sika no diiɛ no saa sika no na yɛde kɔ akɔyɛ ɔse that bring the total amount for twenty twenty five twenty twenty six to approximately thirteen point fifty two million already exceeding the eleven point four million spent on fraud works over the entire previous six years period. Enti no, wo a wohwɛ nneɛma a yɛ yɛanyɛ no yie na saa nneɛma wei akɔ ɛ na afei na yɛsan bɛbɔ ka foforɔ ɛwɔ abrɛ sika na yɛkɔgye yɛ no so yɛsan atua na mo NDC NDC President John Mahama ɛne wo cabinet ministers mo nyinaa mo wɔ hɔ na montumi ngye saa sika wei mfa nkɔyɛ saa adwuma no nkurɔfoɔ no sika no hyɛ nkurɔfoɔ bɔtɔm gu nkurɔfoɔ dɛm kɔ ɛgugu nkurɔfoɔ bɔtɔm gu nkurɔfoɔ dɛm ɛho video bi a ayɛ video bi a mahu a na megu so a meyɛ ɛho adwuma gold box box so a egu obi dɛm a sɛ nsuo na atɔ akɔfa wo sɛ dɛn o a yɛbɛbie so a yɛhyehyɛ gold box boxes egu obi dɛm hmm. yɛyɛ ho adwuma no yɛwie no yɛhwehwɛm no sɛ yɛ nokora yɛde ba abɛto dwa but for now Ɛyɛ video a mahu, ɛyɛ alleged, ɛnyɛ confirmed sɛ ebia sei anaasɛ sei. Aha de yɛntwa ntorɔ, yɛnnim, na sɛ yɛka na ɛba a, yɛkɔ, yɛkɔ ba, yɛ, yɛyɛ program wie a, yɛnkɔda o, yɛsan kɔtena ase study nneɛma, deɛ ɛka ho asɛm ansa na yɛasan ayɛ another production. Nti aha no yɛnni agorɔ. Ɛna obiara nso maa obi sika sɛ ɔmmɛka biribi anaasɛ biribi saa. Ɔse the Ministry of Finance has already approved the cedi equivalent of more than Seventy six million dollars under the GARID project for fraud mitigation infrastructure in twenty twenty six twenty twenty seven. Eti saa sika wei ni approve sɛ eh, twenty twenty six twenty twenty seven afei ni yɛbɛ yɛ yɛbɛ release sika de ayɛ saa adwuma wei seventy six million dollars ɛwɔ abira sixty point eight million dollars amanfo adivert akɔ covid nineteen account mu a wɔn akyɛ sika no adi. Obiaa nka ho hwee. Yɛte Ghana ha na yɛpɛ sɛ Ghana nyɛ yie hmm yɛpɛ sɛ Ghana nyɛ yie na yɛbɔ yɛn bra sei a Apostle Nyamekyɛe kasa no na ɔbɔ punch lines papa na ɔwɔ vim hmm ɛnyɛ ɛnyɛ asɔdan mu nko ara na ɔkasa ɔbɔ punch lines wotumi sɛ asɔfofoɔ na ɔmo wɔ hɔ no koraa na sɛ ebi ayɛ confuse na ɔmo ayɛ shock hɛ akoa wɔ vim paa o nti na ɔmo ayɛ shock Na yɛwɔ mpaninfoɔ wɔ ɔman wei mu. Hmm. Biribi si na sɛ motumi kasa sei a, yɛn nyinaa yɛn ani bɛgye. Ɛnyɛ da biara Bible no a ɛda hɔ no, ɛnyɛ da biara na yɛbɛka Bible no mu asɛm. Ɛduru mmerɛ bi na nsɛm no, issues no ba a, speak out. Monka ho bi. Mo nyinaa moka, mo mpaninfoɔ no, moka ho ma ɔman no nkyekyere no kɔ anim. Moankasa a, Sometimes nkwadaa no bi kasa a yɛntie, agye aba critical ansa na mpaninfoɔ adi akyire anaasɛ situation yɛbɛka ho asɛm ɛbɛsi ansa na yɛapɛ ho pomasiberɛ nti yɛntoa so Ɔse the ministry of finance led by Honourable Kissel Ato Forson and other government government have not delayed the Garage project Eti no ɛnyɛ wɔn na ɛdelay project no what they have done is to refocus it ensuring that every dollar now goes into goes towards what it was originally borrowed for. Eti no, sisi a no, deɛ aba ne sɛ, eh, sika no, ɛnyɛ sɛ, eh, wɔn reba abɛdi sika no kɛkɛ. Eti no, eh, wɔn wɔn hwɛ hu sɛ, eh, sika no a wɔayɛ wei no, wɔn ɛbɛyɛ no, wɔn de nneɛma agu place sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, Ɔmo starte adwuma na one cedi koraa ɛnfa baabi nti mo ɛna mo adi sika no yɛa na yɛdi sika no yɛakye sika no adi ama saa project no aka hɔ nti project no sɛdeɛ baabi sɛdeɛ ɛnnɛ as am speaking to you right now wokɔ hɔ a sei ɛna project no ɛte sei ɛna project no te wokɔ wokɔ agbogblosi areas no a jetski no mo antumi anfa anto so mo antumi anfa jetski no anto so nti ɛni wei yɛ the fourth Fourth Estate reportage ne report na ɔde baeɛ. Wei ne deɛ merekan no kɛkɛ, aye, wobɛtumi de, wobɛtumi de ato so. Ɔse abandoned 14 million World Bank founded Alugboshi drainage project leaves residents in fear. Etene sɛdeɛ mekaaeɛ no, wei yɛ 15 June yi ara, nkyɛ biara na nsuo yi bɛyiri faa nkurɔfoɔ no. Sɛdeɛ mekaaeɛ no, saa na ɛteɛ, wɔn agya no wɔ hɔ. Eti no, aye, yɛnkɔ, yɛnhyɛw videos no, ɛɛ, ɛɛ, pictures no nkyerɛ wɔn sɛdeɛ current state of adwuma no sɛdeɛ ɛte. a aka hɔ a ɛnnɛ World Bank mɔ no, aban no no mo bɛtenaa ase, Finance Ministry no mo bɛtenaa ase kyerɛɛ mo sɛdeɛ nneɛma rekɔ. Mofii sɛ Ghanafoɔ yɛ gyimi nti deɛ mobɛka biara no yɛdi akyire. Sika no a ɛba mode baeɛ no, sei na mo nkurɔfoɔ no faa so usuu no nti nyɛ deɛ mobɛka na yɛn yɛbɛtie. Yɛbɛhwehwɛ mu ahwɛ sɛ sɛdeɛ ɛte a picture no a ɛda so no yɛ project no, sika no a yɛde baeɛ no a wɔkyɛ diiɛ no, wɔstarteeɛ no, sei na ɛkɔduruiɛ na wɔgyaee, aye, next one, sei na project no te. As I'm speaking to you right now, sei, this is the current state of the project, sei na ɛte. Emu ayɛ fi, ayɛ choke, a kaa tae no ho nneɛma agugu mu. Efi a egu mu nti wei no, agya wɔ hɔ saa no, wokɔtɔ mu a, wapira, nsuo tɔ a, ɛnya baabi mfa ne ho nneɛma kɔ. Ade no ankasa, yɛnwieɛ, ɛyɛ, ɛyɛ sky, eh, first eh, sky construction no ɔyɛ 58 percent pɛ ɛna ɔkɔ. Sika no aka no, ɔmakyɛ adi. Nti aban wei baeɛ no, ɛwɔ sɛ ɔma ne sika na ɔde toaa so, sika no nso nni hɔ, nti afei na ɔmo pɛ sika de ama no na ɔmo ayɛ the same thing poku ase kwan a ɔmo yɛi, NDC baa bɛn mu na ɔmo hui sɛ ah ɛkwan no na ɛsɛ contractor no firi kwan no so na ɛsɛ ɔsɛ yɛ NPP foɔ sɛ ɔmo atua kwan no ho nyinaa awie, ɛkwan no ho sika nyinaa awie na ɛsɛ gyesɛ yɛsan pɛ sika foforɔ de ma contractor no because sika no a ɔmo antua contractor no anwie na ɛma ɛkwan no kaa hɔ, ɔmo maa no sika wieɛ ansa na ɔresan aba back abɛyɛ adwuma nti ɔman saa deɛ yɛte mu no no. Nti wei mu current state of the project sei na ɛte. Eti wohwɛ gutter mu kakraka yi a, hwɛ mmoba a egu mu. Iron rod nyinaa na etuatua hɔ no, wɔn agya iron rods no saa a, contractor no wadwane. Obi nnim baabi a ɔnenam. Sika no asa. Ɔndwaneeɛ koraa, ɔkɔtena baabi redwene ne ho because sika na ɔde hyɛɛ mu no koraa no, ɛmmaeɛ. Sika no asa. Ahye, wɔakyɛ sika no adi. Eti baabi a ɔkɔduruiɛ no wɔagya no. Iron rods na etuatua hɔ no. Nti wei, ayi, Fala Falafoɔ yi, Alommifoɔ yi duru hɔ a, wɔbɛtumi atwitwa bi. Enti no, sei na ɛte. Na aye, ma memfa wei ntwam. Wei yɛ, ɛyɛ alleged, me na mede, me, me, mede ade wei twam. Wowɔ, wowɔ TikTok, bɔ mmɔden ara sɛ wɔbɛkɔ eh, YouTube na wɔakɔ subscribe to channel no. Na nneɛma bebree na ɛkɔ so no, wonhu aha, ɛhɔ na abɛhu. Anaasɛ wowie a, wobɛkɔ no akɔhwɛ videos no na wa, wa, wayɛ dɛn, wa, wa, wa subscribe to channel no. Ɛyɛ Adanse Asokwa Miami Diem Constituency no da nyinaa wɔagye wɔn din, na edin no a wɔagye no nyɛ din papa because Galamsey wɔ Ajanda 111 Hospital no akyi no, wɔyɛ Galamsey wɔ abere a nsuo da hɔ, ekuro san toa so, na police station wɔ hɔ, assembly no wɔ hɔ, Ɛna dɛn court nso si hɔ nti saa nkurɔfoɔ wei nyinaa to hɔ na galamsey car no bɛwura mu kɔyɛ galamsey wɔ hɔ. Ninety percent of workers na wɔyɛ galamsey no wɔ hɔ no nyinaa ɛmfiri kurom hɔ, ɛbi firi baabi na ɛba nti wote hɔ na yɛde bɛwura mu bɛyɛ a car no a modwane gyaa hɔ no nipa no nti na mekaa sɛ wokye galamseyni no a ɛfie no a ɔtem no kyi fiewura no na jail no yɛma mmara no nyɛ adwuma because wonim wonim yɛ woyɛ aware sɛ galamsey sɛe nneɛma ɛna wama wagye sika puduo Egu wo bɔtɔm because of nipa no bɛtua sika nti no wonim sɛ ɔyɛ galamsey but wagye sika no wonkaa hwee nti yɛka galamsey foɔ a woka ho nti yɛkye wɔn a ofiewura wɔsɛ yɛn nso yɛkye no yɛde ne ka ho ne yɛ jaili no car no registration number ɛyɛ GT 9284 dash 16 car no registration number no no eti polisifoɔ baabi a nipa no adwane akɔ biara no bɛ fie ɔtena mu mutumi kye fiewura no because ɔno nso ka ho ɛna wɔn yɛ car no ɔtɔ fie obi hɔ previous owner ɔtɔ fie no yɛfrɛ no Samuel Ɔpɔn Bimpɔn Samuel Ɔpɔn Boampɔn Samuel Ɔpɔn Boampɔn, ɔno na wɔtɔɔ kaa no fii ne hɔ, ɛna wɔde wɔde ɛrekɔwura saa pick up no, wɔde kɔ ɛyɛ white, ɛna wɔde kɔ awura hɔ na wɔde kɔyɛ galamsey, ɛna mote kurom na monka ho asɛm biara. Nti current owner no, edin wei menim sɛ yɛ China edin o sɛ den o, current owner no yɛfrɛ no, edin no mentumi mmɔ ne din yie, because ɛyɛ nipa din, yɛfrɛ no Wim ɛɛ aye, Edin wei no ɛwɔ sɛ yɛma chart ɛyi bɔ din ma yɛn. Ɔ yɛfrɛ no Win Maolin o sɛ biribi saa. Saa na ne din te. Sɛ ɔyɛ China ni o sɛ den o. Win Maolin. Saa na ne din te. Efie a ɔtem, house number, ɛyɛ PLT 9, BLK 13, Atonsu, Dompaase, Ɔte Dompaase efie saa efie no na ɔte mu. Ne telephone number wɔ ha me nfa nto dwa. Car no yɛ Nissan chasis number wɔ ha ɛyɛ ne chasis na car no chasis number yɛ ADNCPU D twenty two twenty zero five twenty eh, zero five sixty eighty one car no chasis number no no ɔtɔɔ car no transfer date a ɔyɛ twenty twenty six February twenty twenty one ɛna o change wɔn de yɛ change of ownership because ɔtɔ kaa no fie bi wɔ kaa no yɛyɛ no ɛwurade yɛyɛ no twenty twenty ɛ eh, twenty fifteen ɛna yɛyɛ kaa no ɛyɛ ɛyɛ pick up body type no yɛ pick up eti information kakra ɛwɔ hɔ no ɛyɛ alleged wei mobɛtumi agyina wei so de achieve wura no Cos ɔka galamsey no ho. Nti yɛnsɛ mmerɛ no ɛyɛ plus 99 TV ɛpon ano no ɔwɔ all platforms YouTube ɛna afei Facebook na mo a mowɔ tiktok no meka kyerɛ mo sɛ da biara yɛ a monkɔ Mercy Mercy Obin Mercy Obin kɔ kɔ kɔ ɛɛ kɔ join ni ɛwɔ ɛɛ ɛɛ YouTube subscribe ɛwɔ YouTube na join ni wɔ Facebook na afei nya full program no nyinaa na hwɛ. na capital compensation wɔ plus ninety nine tv ayi ma me nyɛ me akɔnɔgyi ɛɛ eh, wei fo yi na yɛn kɔ ɛyɛ connect plumbing ɔsɛ sɛ wopɛ any plumbing issue a okay okay mate metaa ma so yɛ signal me nti ayi wo de fa me kɔ connect plumbing na yɛnyɛ wei eti connect plumbing ɔsɛ Wo wɔ plumbing issue biara na frɛ wɔn connect connect plumbing and constructions wo wɔ plumbing issues construction issues bi anything construction plumbing tiles eh, electricals ne biribiara plumbing no ɛnyɛ sɛ ɔyɛ plumbing works nko a ɔma nsuo bɛfuru correct one yɛwɔ eh, obi wɔ hɔ a ɔyɛ plumbing no wie a wokɔ flash wc na wobɛhu sɛ wei asɔ yɛfrɛ ne sɛn eh, basin na asɔ ne nsuo gum nti no pɛ certify obi a ɔnim adwuma no yɛ, electrician, building construction, wopɛ asase na atɔ a wobɛfrɛ wɔn, wo poly tank apae wɔn ba abɛsɔ ama wo, tiling wɔn ba wɔn ba abɛyɛ ama wo, ɛyɛ company Connect Plumbing and Construction so, frɛ no wɔ zero five five zero zero triple five zero one one one one six zero triple five zero one one one one six anaasɛ wobɛfrɛ wɔn wɔ zero two seven zero zero two seven zero thirty two twenty five twenty seven zero two seven zero thirty two twenty five twenty seven woka connect plumbing a na wɔn agye so we connect we build we deliver on time nti no ɛɛ ayi aha na yɛde bɛsi abusuafoɔ yɛabɛkra mo ɔkyena yɛbɛsan aba abɛtena ase na yɛde deɛ ɛbɛba nyinaa san abrɛ mo yɛbɛbɔ de ɛɛ nkrataa no so na yɛwie a yɛde issues no ankasa yɛde atena so na yɛa discuss. Wei yɛ capital conversation. Me din de Odiyifoɔ Akwa. Ɛna anwumerɛ yi makra mo.
Ɔse yɛmpɛ ne to, yɛmpɛ ne noa, neither boiling or uh, you know, uh, uh, roasting.